Mbarakaja morotĩ. Ahakuévo aína che ofisínape, ahendu Quintana Escalante-pe opurahéiramo che lucero aguai'y

Ijarai jaguarete ipa upéramo peteĩ hendápe, ijarai morotĩ guasu guasu ambue hendápe. Upeichaháguinte, ahechávaicha sapy'aitemi yvytu renonderã, kavaju, jagua, panambi, jakare, anguja ra'anga. opavavetéva araiguigua. Upéicha aha hese mbeguembeguépe tengeténgepe, hendy upe pytãva ha apyta, hendy upe hovyũva ha aha, hendy jepi avei kavaju resa, oĩ ovosina vaipáva, tapicha okay'úva hi'áuto guive, Hova kane'õva, opukavýva, oñomokunu'ũva ha mba'e. Che, upe aja akañýta angaita apytére ha purahéi pa'ũme. Arai morotĩ poty, opaite che mbyesay. Ombojojáva kuarahy, che lucero aguaity. Ne porã ha ne potĩ, rehesape ha remimbi. Napenáinte ára ohasáva rehe ohóvo, arai morotĩ ipotypaitéva ha Che, ha'e yvatete ipotĩ asy ojekuaa, ha Che yvyetépe añakarama yvy rehe. Ambohasa potávo ára ajeporeka jey mymba ra'anga araiguigua rehe, Ahecháma rire mymba oguatáva, ovevéva, otyryrýva, oytáva, oyvyjo'óva, mymba okambúva ha ombo'áva, oĩ che mbohesasysýiva. Nipora'e mbarakaja ra'anga araiguigua. Ajesareko porã hese ha vaichante chéve ku omýiva. Añete, Upe ta'anga oku'e mbeguemi pe amo yvate. Ahecha oguata, oguapy, ojejurupeka, oñembohuguaikoni ha ichukoitemi ojerévo ápe ha pépe. Ho'o mitã mbarakaja morotĩ ha'e mbeguemi. Remaña reína cherehe pe amo yvatete guive, ajépa? Péva ndaha'éi ijapu. Ikatu oime na'añeteguái, katu ndaha'éi ijapu. Añete ha'e peẽme. Upeichaháguinte mbarakaja ojepoi oúvo. Ojepoi pya'eve ha oveve oúvo. Oñembo'y peve che kóche tĩ ári. Añemondýivo Aha mbeguemive. Amyendy ha ambogue che lu ahechaukávo apytataha. Mbeguekatumi, ambojere che volánte, apiamive tape yképe ha apyta. Aguejy pya'e porã che mba'yrúgui, ndaha'éi voi katuete mbarakaja rehehápe, ỹramo ani ág̃a aimo'ã'ỹhágui ou chéve zórro. Añemboja hendápe, ajejyvapyso ha amoñe'ẽmba ichupe. Ma'ẽmína Sã, neporãitépa ne mbarakaja morotĩ? Michĩ, michĩ, arai morotĩ poty, michĩ morotĩmi, Upa che ndive michíto. Ahupi mbeguemi che jyva ári. Umi hague isỹi asy. Ajapichy, amokunu'ũ ha upévo añandu oñeme'ẽmbaite chéve. Roñeme'ẽmbaite ojupe. tuichaháicha kirirĩhápe rojerovia añete ojuehe, ro'e'ỹre mba'evete, mbarakaja neporãva, hyakuãvurei, ipotĩ asy, ikyra iñapãsusumba ha oñeñangareko porãva ojekuaa hese. Upe iporã lájape oĩhaguéichape ombojurujáita Ahupi áutope ha amohenda mbeguemi asiénto ikupepeguápe. Roho oñondive. Añe'ẽ ahávo ichupe. Ha'e omaña cherehe, ñemo'ã oikumbypáva umi ha'éva ichupe. Avy'aitereíntema ko che mbarakaja pyahu rehe, morotĩve mandyjúgui, morotĩve kambýgui. Morotĩve umi so'o kanguégui. Mokõi ha'eichaguaite ndaiporisẽne mamovete. Upete guive ndorojeivéi ojuehegui. Roho oñondive opárupi, che mba'apohápe, kánsape, jerokyhápe, kantínape, pohanohárape ha néimane katu tetã ambuére. Akóinte oĩ chendive ha che hendive. ndorojeivéi ojuehegui. Mamo rohohárente ojehecharamo ichupe. Oiméramo omoñe'ẽ térã ojapisýva ichupe iñakãme, ha'e oñemokunu'ũ ha upéichape omokorasõ hykupa ikorasõ ro'ysãvévape jepe. Máicha mopo'i mánso, nda'ijojahái, ñemo'ãnte ou va'ekue ambue arapýgui. Ndaipóri ni ndaiporichéne ambue ha'eichagua, ipy ha ipo, huguái, hye, ipyti'a, ijajúra, iñakã, inambi, ivigote, morotĩ sakã. Upévare opa oporohesa guýry. Katu upe omoambuéva ichupe niko hína hesara'ỹi hovyũ asy, upéva upe mba'épe ojoavy hapicha mbarakaja morotĩvagui. Upévare ha'ekuaaite che juru tuichakue, ko che mbarakaja morotĩchagua ndaiporise ne mokõi, anichéne ni upe arai morotĩ mbytére oĩ ambue ijoguaha. Che mbarakaja ndokarúi ni nosenái. Ha'e orambosánte, orambosa ysapyro'ysã asy rehe ha ndaijysapýiramo katu, norambosáinte ipochy'ỹ ha ohasa asy'ỹ rehe. Upéicha jave, ha'e imichĩve, Itupeve, ichavive ha ikangyve opytávo ha ta'yra'iete jeýntevaicha ohóvo. Che mbarakaja, mbarakaja hekópe omiãu, opo ha oñani ápe ha pépe, iñakã hatã ha opokopa ojuhúva rehe, ág̃akatu opokuaaitemi yvatévo. ndaha'éi ku opóva péicha péichante, opo yvate añete rupi oho pe amo yvate ha okañy, ku oikérõ guáicha ambue arapýpe. Upéima aremi riréma ojevy jey katuete, oñembo'y, ojepytaso ha ipy'aguapy.